Gete nkorokwo ya obesima ocha naye, oyo obeire okooo goitwa iga iga na omoigwa one, omwana omosubati ominto. Ekeene nakumire sana ekero nanyorire ripoti ng'a omwana oo omwana na omonto naroiteire maate iga iga togochi kominyoka nkonyora na omoigwa one. Omwana oyo omoigwa one tari mwana ore mokarakari, na omwana ore omonto omoyo omoito ebere, naende omwana oyo nanchete kwerigeria gokora ebibarua biaye buna igoro na echibaare are gosomba nse aye iga mwane ensemo. Bono twachire konyora eripoti ng'a oria ogaiteire maate iga aaria, tokumeti. Obosari bwabeire bogokorekana iga iga ekenyoro eke kiabituka maate iga iga esukuru maate, naende omomura onde narusigwe akairwa baka akanyimba omong'ina agachia kong'enterwa ororo. Bono ng'o tokoboria iga eserekari tokonye. Ebibaga ebi biachakire kominyoka ama amakori ime gose mbikegu, timbwati amange naro ayio nabwate. Inche inchio misia omera chene oyo nigo ekwana chinge okwana kete inche.
Ase amarieta na erinyamu ase engaki. Omwana oyo mose iga arenge gokora egasi bwane nabwate chigunda chiaye ngochwaria emete, bagakora egasi chinsa ikomi na emo iga bakainoka. Omwana oyo akagenda nonya chianga abegete bono igo chire ching'aki ranga gokora egasi iga abegete egetisati kiange ekebariri ekio nigo korachiete mwabo agesibia agachenchia chianga. Bono nigo nkore korwa roche nkare konyora abanto bagoeta enchera ng'a yaya omwana mose eye ng'a aiteire enchera aria maate rituko ang'entire iga akwete. Naminyoka ere aikire nyomba nachire kominyoka goika nanyora omwana ng'a mose akwete. Omwana ogo ntwana korwa gaki gose nomoibi gaki serekari gaki tokonye gaki tobaisa.
Omwana oye nakorokwa Kevin gose momani. Omwana oye nabwate emiaka twenty five years. Omwana oye gaki inche tari- tari koiba gaki. Omwana oye gaki tabwati koboka gotambe gaki. Tari gaki nkonye. Eserekari gaki nkonyenche nomonto ochategete gaki tindi kwenyara gaki eserekari nkonye gaki timaeti ase ngocha gochakera noe mbono gaki nyasae one gaki Naki ngochaka. Marieta. Chaka. Marieta ngoro kuchaki. Mutari.

Bono tari moiri mbae ne report yaye embe, ntwaroranie eserekari ekore uchunguzi emanye ng'a abanto aba baita abanto mbi bagokigwa ase oire maiga aa ekenyoro goita abanto bosa. Omwana oyo ntwaikire report yaye embe, igo bono twateba ng'a eserekari gaki tekore uchunguzi ekere tobwatire abanto aba baita abanto.

Chigasepara are korwa mwocho bw'orikwa agachia gotiga kogenda Nyabundo, abwo abwo ase ekanisa ya Mwanga sa PH. Sabusa buna omobere bw'obosae bw'emiaka ya igatwa emerongo ebere na etano nigo aitire, korachwo ogotoba, boigo nigo are chingoma chimbe. Korende ngokwana na ng'ina nigo ateba ng'a omwana oye nomoitebere nomonto omuya. Naigo nabamorooche asare gokora egasi, nigo akwane maiso morore ng'a nigo are gosomba chibao na gokora emeremo y'amaboko aye. Bono nigo omoeti ore goeta, oyore ng'ina romonyoro, ore ense abwo akwete ase epaara ang'e bituko aa, korende kamanya ng'a nomochokoro oye gose nomwana bw'omosubaanti omwabo. Bono abamenyi b'ense emeyie nigo baboririma chinchani kia goita omonto ekerengo eke iga, nigo basabire eserekari egende amagwenkoro erie manye buya buya ninki kiairerete omomura oye goitwa. Ekirambauti kiarua ase obotuki bwaye kiaichaneire ing'ana eye kiarigereiri, giachire namagoro ayabere.